Wyt ti nawr yn oer a ddfarig yn wyn, a pha beth a wnaethost di ddŵr y llyn? Ydy, mae'n fis Ionawr, amser llwm iawn i fywyd gwyllt, a'r amser yma'r flwyddyn, mae llawer o'r adar bach yn dod i mewn i'n gerddi ni. Pa fath o adar? Wel, dyna fydda'n edrych arno fo heddiw. Ac os da chi am ddenu adar i'r ardd, Wel, mae angen mynd allan i brynu bwyd. O dyma chi enghreifftiau'r math o fwydydd fydda i'n ei roi allan. Hade cymysg fan yma, gwahanol hade, mae hwnna am diddennu adar fel y G-Bink a'r llinos werdd. Wedyn, peli braster, fat balls, mae hein llawn maeth a llawn egni a heina'n diddennu adar o bob math. Cnau mwnci, mewn bwydwr adar, mae hwn yn diddennu yn enwedig pethau fel Titw Tomos Las a'r Titw Mawr. Wedyn, pelenni braster eto, allwch chi daflu hein i wylod y gwrych, mae heina mynd i ddenu bob math o adar gan gynnwys pethau fel adar y to, a wedyn mwydod. Wan, mae rhai adar fel robin goch, mae'n well gen nhw gael pethau fel y mwydod yma. Amrywiaeth o fwyd, amrywiaeth o adar. Dwi wedi enwi ta hanner dwsin o adar fan na rwan, ond tybed faint ohonyn nhw da chi'n i adnabod? Wel, dwi'n gobeithio bod chi'n nabod y tri yma. Y titw Tomos Las, y Robin Goch a'r Aderyn Du. Tri o'r adar mwya' cyfarwydd a mwya' cyffredin yn 'n gerddi ni. A G Binc ydi hwn. Eto, aderyn digon cyfarwydd. Enw Cymraeg arall arno fo ydi'r asgell arian o achos y linell wen yn yr aden. A dyma un o'n adar dela ni, y Nico. Enw arall ar hwn Ydy teiliwr Llundain, enw di hwnna o Sir Gaerfyrddin. Ac er cymariaeth, dyma chi Nico a Ji Binc efo'i gilydd, a fel allwch chi weld, mae'r Nico llawer mwy lliwgar. Tybed allwch chi ddyfalu pa deryn di'r un mwyaf niferus yn yn gyrdd i ni? Wel, mae arolwg yr RSPB a Big Garden Birdwatch wedi dangos yn y deg ucha, mae rhif un ydy aderyn y to. Mae niferoedd yr aderyn yma wedi gostwng yn ddifrifol yng nghefn gwlad Cymru, ond diolch i'r bwyd da chi'n ei roi allan, mae dal i fod yn niferus yn yn gerddi ni. A dyma chi aderyn annisgwyl iawn yn yr ardd, llinos bengoch, yn Saesneg redpoll. Mae rhywun yn disgwyl gweld rhain mewn coedwigoedd bedw a gwern, ond os rhowch chi hade allan yn yr ardd, pwy a ŵyr, ella ddeith na un i'ch gardd chi hefyd. Yr un mor bwysig a rhoi bwyd allan i'r bywy gwyllt ydy dŵr. I'r anifeiliaid a'r adar gael golchi ac, wrth gwrs, i yfed y dŵr. A torrwch y rhew yn gyson fel bod yn gallu mynd at y dŵr yn y lle cyntaf. A cofiwch, os oes gennych chi aderyn anarferol yn yr ardd neu os gennych chi unrhyw gwestiwn am fyd natur o gwbl, cysylltwch efo ni yma ar heno. Ond beth os oes dim gardd gennych chi? Wel, peidiwch â phoeni. Cerwch allan i'r gamlas leol, cerwch allan i'r parc lleol, cerwch allan i'r goedwig lleol wedi'r cyfan Adar a goedwig oedd adar yr ardd yn wreiddiol. A rŵan bod ni'n fis Ionawr, dwi isio chi wneud addewid blwyddyn newydd yn arbennig i fi. Dwi isio chi godi i ffwr o'r soffa 'na, cerwch allan, cerwch â'ch plant gyda chi i fwynhau cefn gwlad a bywyd gwyllt godidog Cymru. Cofiwch rŵan. Blwyddyn Newydd Dda i chi.